السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تو سڑے یار دوست اب آپ سب تندرست ہو سن فٹ پاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جن نیو ادر ویلاگ اوکے ویور تے ماشاءاللہ برا تھوڑا نہ دو گے فریش ہو گے ریڈی شیڈی ہو گی دے تے چل دے پہ آپ اپنی روزی روٹی دے کھوکے دے اوکے اور تو سڑے دے پہ سڑا یوٹیوب چینل پاک ویلے لائیو آواز سلیم کھوکے آلہ خوبصورت جی آتوڑا برا اپنا سپیشل پرسن اور جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نوی نوی آئی ہے انہاں دے اگوں ساڈی ریکویسٹ ہے ساڈا یوٹیوب چینل کوں محبتاں کریسو پیار مڈیسو خوبصورت جیاں اور تہاکوں پیاری پیاری مزیدار خوبصورت جیاں ویڈیو ڈیکھن کوں ملتی راہندی ساڈے خوبصورت جیاں جیویں ساڈا چینل ہے جیویں ساڈی سرائیکی آواز ہے اور جیویں ساڈے سرائیکی وسیب والے سنگت ہے سنگت ٹھیک ہے تے باقی ڈھیر سارا تہانوں لو یو ٹو ہو گیا تے باقی سٹارٹ اپ کر گھیدے ولاگ دا گرمی دی شدت ویور اینڈ ہے ولاگ بناون دا دل کتھائیں وی کینی کریندا پکھا چلدا پیا ہووے ہوا ہووے تاں ولاگ اوکے ہے نئیں تاں بابا جی نئیں پسینے نال بندہ رڑیاں نکل ونجن رڑیاں بندہ کرے تاں کرے کیا کرے لیکن چلو کوئی گال نئیں بغیر تنخواہ توں تہاڈا بابا ملازم ہے ولاگ تاں ڈیونڑاں ای ڈیونڑاں ہے ہر حال اچ توں سمجھدار ہیوے نا تساں خوبصورت جے روم توں اسٹارٹ اپ کر گھدے ولاگ دا تے چلدے پئے باہر چل کے تانوں دکھیسوں اج دا پیارا جیہا کلچر جو وی ڈے نال ولاگ دے ہوسی ساڈے نال نال ہوسی اور او وی ولاگ دے اندر اندر ہوسی ٹھیک ہے سنگت تے باقی ہن تہاڈے کوں ریکویسٹ ہے جلدی توں پلیز ساڈا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسو بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کریسو

بسکٹ کھاندا بیٹھا بسکٹ کھانے دا ساتھ بسم اللہ نہیں تو برا تھوڑا کلا کلا کھا سی تو ساتھ دے ویلاگ نہیں آندا ویلاگ کتھوں آوے گرمی دی کنڈیشن ہی اے ہے تے والا اتھوں ویلاگ بندہ کیا کرے دسو پکھا بھی ہے پکھا اے کھڑے سامنے گرم ہوا مرے دے شدید اگ لگی ہوئی ہے سارا لوہے دا کوکھا ہے نا لوہا گرم ہو ویندے لوہا تپ ویندے شدید تو تپ ویندے او دے ول تساں اپ اندازہ لا لو کیا سکون ہوندے لیکن چلو کوئی گل نہیں اللہ پاک بہترین کرے سی ولاگ دی طرف تے آ گئے باقی اپنا پیار دیکھے سو خوبصورت ہے ساڈے ولاگ سرکی دے صرف ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر کے اس تو بعد سمجھ کک دی نہیں آمنی بس تساں آکھو کہ سلیم پیرا تساں کیا سنایا کیا نہیں سنایا

بارش آ ونجے نا بارش اللہ دی رحمت بل کچھ سکون تھی ویسے امید بڑی ہے چلو چل دے محالا گنڈی کھانا تن پیارا جی ویلکم بیک ویور کافی ٹائم تو بعد تک ٹرین گاڑی دا ویو دکھیندا پیا میں بٹ یہ تھوڑی بات ٹرین گاڑی دا ویو دیکھ لو لیکن تک مین ویو پورا دیکھے سو ٹرین گاڑی دا خوبصورت جیاں کیونکہ ٹرین گاڑی دا نظارہ تک وسا نہیں دکھایا کتنی ٹائم تو بعد ٹرین گاڑی دا ویو دکھیندے پئے لیکن ماشاءاللہ جو وی ہے سارے سرائیکی وسیب وچوں جیڑھے ٹرین گزردی ہے نا چار چندر لا ویندی اے دیکھ لو کہ اے کافی دور ہے اتھ ٹرین ویندی پئی ہے تے میرے گھر جیڑھا ہے میرے گھر توں پچھاں کر کے ٹرین دی دھڑک پوندی ہے اتنی دھڑک ٹرین دی ہوندی ہے تے ایندے تے لوڈ ہوندے بہوں سارا بہوں سارا اللہ معاف کرے اج توں کچھ ٹائم پہلے ہک وقوعہ تھیا ایتھے ٹرین دے تے

ایں سائیڈ تے چیک کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کرو رونقاں ہیں رونقاں ہیں ایک وادن رونقاں کیا بات ہے کیا بات ہے اسلام ہے محول ایک وادن سے محول اوکے اے محول دا نام ہے محول چلو ساڑی بھی کدی اللہ سن سی کدی دا سن سی سائی ہیں بیرات بڑا ایک جڑے میں گاڑی دے چھڑا ودا ہو سی رونقاں دے نال ہو سی چسا چیندے ودے ہو سی آئے آئے آئے آئے آئے گرمی بڑی ہے بابا آج صاحب ماشاءاللہ لگے کھڑے ہیں دولے دی گڈی ویندی پی اے سی چلدا ویندے فل پروٹوکول نال ویندے پے تے فل ماحول نال تے میڑے تو ماشاءاللہ ننے منے کسٹمر آئے کھڑے ہیں تے تو بابا آج صاحب دا ماحول لکھے نے کہاں پیارا جا چل کے خوبصورت جا تے بیا بھی مزید تو انجوائے کروے سو آج نال نال راونے ویڈیو سکپ نہیں کرنی

کھیتی باڑی کر کے دوبارہ ہک سرو نویں تیار کریندا پئے تے باقی ماشاء اللہ بابا حاج صاحب کئی تے کماندا پئے بڑی گرمی ہے گرمی شدید ہے جتنی گرمی آگ سگو اتنی کی گھٹ ہے کیونکہ جتنی سنگا ساتھ میرا ولاگ ڈے دی انہاں کو پتہ کہ گرمی کتنی زیادہ چلدی پئی ہے تے اے با ماشاء اللہ حق حلال دی محنت اور ہاتھ دے کئی دے کما کے تے اپݨی فصل دوبارہ اگاوݨی تے ول اپݨے جانوراں کوں کھواوݨا تے ماشاء اللہ کیا بات اے تلے ݙیندے پئے وینا مکئی دے داݨے موٹے موٹے موٹے موٹے نظردے پئن تے ایں ہی خوشی دے نال نال ساݙا خوبصورت جیہاں سرائیکی وسے وسدا راہوے تے وسدا راہوے سرائیکی میں آہداں سرائیکی دی کیا بات اے سرائیکی لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا اور جتنے وی میرے سرائیکی بھرا وسیب آلے میݙی ویڈیو ݙیندے رہندن

اچھا ویور ماشاء اللہ اگاں چلدے پیا خوبصورت جے نظارے دی طرف میں آنداں بابے حاج صاحب کول تاں ویلے ہو گئے اسے بابے حاج صاحب نے ڈکھا ڈیتے اپنا ٹیلنٹ تے باقی ہن اساں ویندے پیاں اپنی خوبصورتی دی طرف پیارے پیارے ولاگ دی طرف اور پیارے پیارے ولاگ کو تساں انجوائے کریسو اور نال نال راونے ویڈیو سکپ نہیں اچھا ویور اگاں چلدے پیاں چل کے تانوں دکھیسو پیارا جیا ماحول کیونکہ سورج بھی غروب ہوندا پیا سورج غروب ہون تے نال نال چلدے پیاں تانوں اگاں لا سین دکھاواں کیونکہ اگلا جڑا سین ہونا والا ہے بڑا پیارا اور خوبصورت ہونا والا ہے تساں صرف صرف صرف تے صرف ویڈیو دے نال انجوائے کرنے اور انجوائمنٹ دے نال سڑا سرائیکی دیاں خوبصورتیاں اور گرین گرین ماحول پیاریاں پیاریاں فصلاں اور اس فصلاں دے اندر چھوٹے چھوٹے کسان اپنی اپنی فصلاں بیچ کے دے اپنی اپنی محنتاں کو لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سنگت اے ویور جیڑی ٹرین گاڑی گزردی پے نے دا شور اتنا زیادہ ہے نا میں تانوں پیچھے ویڈیو دے سنایا اے شور تانوں میں دساں کہ 5 7 کلومیٹر دور ان دی آواز ویندی اور ان دی دھڑک ویندی ہے اے بہت زیادہ اور ہیوی

تے باقی سنگت محبتاں ونڈیاں کرو فیس بک پیج کوں وی ٹائم ڈیتا کرو تے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا پاک وی لئی لائک دی سرائیکی آواز کوں وی ٹائم ڈیتا کرو اللہ اللہ دیکھو لک لک کے دیتا کھڑے چلو کوئی گال نہیں محبتاں ونڈے سو بال ان ساڑے دل پا ہار ان ساڑے ان ساڑے پیارے جے وی بال ان دے سو اجازتہ ہی وی لاگ دے نال نالی تھیں بال ملزو ایک پیارے جے نوے وی لاگ نال اوکے اللہ حافظ